A kai aku nui, kai aku rahi, aku whakatamarahi ki te rangi, koutou aku whakateitei, a, aku whakahau kei te whenua, a, tēnā koutou katoa. A, nā reira, kei te āta mātakitaki au i te wā, kia, kia kaua e, e, e kōtiti e roa ake i taku tekau meneti, nā reira, a, hei tīmatanga kōrero māku, tēnei mutunga wiki, a, Rāhoroi, ā, he tuku pungarehu ki te whenua, he hura kōhatu. Nā wai rā, ka taraiwa mai Pōneke ki Rotorua, ka haere ki Tauranga Moana, ki tētahi tangihanga, te tangihanga o tētahi o ngā pāpā o tētahi o ngā kura, mate ohorere, hē te manawa, tamariki tonu, 49 tau noa iho te pakeke. Ka mutu te Rāhina, ka whānau mai a mokopuna nama 18, ā, ki tā mātou, ko tōna ingoa, ko te ingoa o te tamaiti, ko Te Kura i Whiti. Te Kura i Whiti mai te wāhi ngaro, ā, mai te whai ao ki te ao mārama, i te mea ko te pēpē tuatahi o tēnei tamāhine i whakatahe e toru tau ki muri. Ā, nāwai rā, inanahi ka taraiwa māua ko tā mātou pōtiki. Mai Rotorua ki Taranaki, ka tanumia te, te whenua o te pēpi ki ngā whenua taurikura o Ngārue Hinerangi, ā, te takahanga o ōna mātua tīpuna, tērā tā ōna, nāwai rā ka hoki māua ki, ki Pōneke nei. Nā, ko te tikanga o tērā, Ae, ko te reo te mauri o te mana Māori. Hoi no, ehari te mea, ko te reo ka oura me tōna kotahi. Mei kore te mātauranga, mei kore a tātou tikanga ka noho kōpaki noa te reo. Nā reira, koira tētahi tūāhuatanga o te, o te Kura Kaupapa Māori. Uh, ana, ko tēnei tā te Kura Kaupapa Māori roto i ngā tau. Nā reira, uh, ko taku whakaaturanga, uh, mehemea ka tae e, tētai te whakaatu atu ki te kore, ka kororo noa. Ha, he whakaritenga tēnei, uh, hei whakamāramatanga ki te hunga kāori te mōhea hātene me ko te Kura Kaupapa Māori, kāre mōhea hātene me ko te Kura Te Aho Matua. I ahu mai i te matemate haere o te reo, nā reira kei aku, kei aku tuakana, whaea, pāpā, uh, anei, anei tā koutou teina, e, e tuahu nei, e mihi atu nei. Te matemate haere o te reo Māori, a te tipu haere o te kōhanga reo, e puta te whakaaro me aha, Me aha tātou ki te whaka i nei whakatipuranga hou e kōrero Māori ana. Ko tīmata kē te rangahau a Hīria, a Kath, a Waiake rā, ana me te mōhio, ko te punaha mātauranga o i te whakahinga i a tātou, i o tātou tamariki. Nā reira, māmā noa iho te whakaaro, hangaia mai he punaha mātauranga ano mā te Māori, mō te Māori, ā, ki a tātou anō, te Māori. Ana, mō te, ā, mō te Kura Kaupapa Māori, arā, ko Kahurangi ā Te Heikō, ko Mataira, ko tā Pita Sharples, ko Tākuta Cathy Dewes, ko Pembroke Bird, anei tētahi atu o ngā kuia e noho ake nei, uh, ko Rāhera, uh, Rāhera Shortland, um, Distinguished Professor Graham Hingangaroa Smith, uh, tana hoa rangatira, Distinguished Professor Linda Tuhiwai Smith, ko Tuakana Nepe, ko Tony Waho. Koira ki a mātou te, te Working Party. Nā rātou ngā wānanga nui, wānanga roa, i te tētahi o ngā wānanga whakamutunga, nā Kāterina anō te kī, nāna te pene i mau, engari ko ngā kupu uh, i whāngaihia e tōna uh, tipuna, e tōna kaitiaki, wairua a Makoare, Ā, ko te hua, te huanga mai o ērā kōrero ko Te Aho Matua, te aho matua o ngā kura kaupapa Māori. Ā, nā reira, ko te tūāpapa mō te kura kaupapa Māori, ko te reo Māori, mātauranga Māori, tukanga Māori, hapori Māori, tē taea e tētahi hapori ahurea kē, tikanga Māori, tirohanga Māori, mātanga Māori me te mea nui whakaharahara ko te wairua Māori. Ki te pātai mai tētahi o hea te ngako, tēnā ko e te whārangi tuawhā ināianei e te kaiwhakaatu, Kei te ngana, hei te... Uh, haere tonu. Page 4, Tale. Ai, uh, haere tonu, ai, ka mai. He kura ko tōna kaupapa he Māori. Ko te aho matu, ko ngā mātāpono hei korowai. Ai. Um, he aha te aho matua? He kōhi ngā mātāpono hei tuapapa, he anga, he whata. E ono ngā wahanga e mea ana, meheme e tika ana ngā wahanga ā, e rima tuatahi, ko te otinga, ko te āhuatanga o te tamaiti e kite ana ki roto i te wāhanga tuaono, ā, ko te tamaiti te pūtake. Āe, whakamua. Nā reira, ko te aho matua. Tuatahi, ko te ira tangata. Tēnei e kōrero ana mō te taha wairua, ko te waiora, me te hononga o ngā āhuatanga e rua. Ā, te wāhanga tuarua, te reo, otirā, ngā reo katoa. Tuatoru, ngā iwi. E kōrero ana mō te whanaungatanga whānui o te tamaiti ki tōna ake whānau, ki ngā hoa kura, otirā, i tōna ao. Te ao, ko tā te tamaiti toronga, engari ko te tirohanga, ko te rautaki me pēhea te tae atu ki te ao. Ana, ko te āhuatanga ako, ka haere ngātahi ērā, ā, ka āta tirohia te āhuatanga o te tamaiti, ana, ka ngana ki te whakarite huarahi ako mō ia tamaiti. Ana ko te wāhanga tuaono, mehemea e tika ana ā mātou mahi ki roto i ērā āhuatanga e rima, ko te hua ka puta mai ko te tino uaratanga, koia te manako nui. Āe, whakamua, koirā Te Aho Matua. Tēnei wā,

1985, ko te tērā rōpū e hui tonu ana, ā, engari tau ki a Papa Pete ki te whakatū i tētahi kura kei Tāmaki Makaurau, i īnoi atu ia ki a Te Heikōkō, ki a Kāterina, kia haere atu, i whakaae ia. Nā reira, wai 15, te Kura Kaupapa Māori Hoani Waititi Paraim, ināianei he tika tā Kath, e 62 ngā kura whai mana, engari 68 te katoa, ko ētahi kāore anō kia whai mana, kia e rua ngā kura teina e piri ana ki ētahi atu, engari e whā ngā whānau e haere tonu ana. Nā reira, Koina, ae, whakamua. Haere tonu, ko te... Ae, so, tēnei wā neke atu i te 7,500 ngā tamariki, a haere tonu. Um, ko atu i te kotahi mano ngā raukura, ko mutu i te kura, engari ki tau, ai, tā mātou whakapae, ā, kotahi mano anō i tīmata, engari i whakawhiti atu ki punaha kē, punaha mātauranga kē. He aha ai, ā, i te mea he whakapae noa iho, kāre pea ngā mātua i tino whakapono, i tino mārama, ā, ka āhei ngā tamariki te ako ki tērā taumata o te NCEA ā, me te ue ki roto i ngā kura, ā, hoi anō, e taea, e pērā ana, ā, ka pērā. Āe, whakamua. Ā, āhua 650 ngā kaiako kei roto, ā, i ō mātou kura i tēnei wā, āe, me ngā kaimahi, ā, 350, ehara i te kaiako, ā, haere tonu, Nā re, 10,000 ngā tāngata te huinga, ki roto i ngā Kura Kaupapa Māori aho matua o te motu i tēnei wā. Ā, āe, whakamua, ko te, ko te tirohanga whānui, Um, he rite ki te ngā kororo a... Um, ko kororo hia, a ko tai, i rongo e ta he kororo mo te whakatipuranga a uh, tuarima e kororo Māori, ki roto i ngā kura, ko te whakatipuranga tuawhā, e whāia ana ināianei. Ko tēnei mea, ko te tuku ihotanga e whakatutuki ana ki roto i ngā kura, ā-reo, ā-tikanga, ahurea, tuakiritanga, whakapono, kei te hoki atu ki te whakatinanatanga o te wairua Māori. ko te Te Kura Kaupapa Māori Aho Matua e hangaia hoki i ngā hapori reo Māori. Ana, e whakatipura, whakatipu ana i ngā reanga, e mārama ana ki tēnei mea ko te, um, te tino rangatira me te mana mō te ake. Ai, Um, hoi anō, hoi anō. Um, kei te haere tonu i te whawhai. Uh, ki te atu, ko, ko wehe a, a, a Minita Davis hoi anō, um, kei konei tonu ngā kākāriki e, e whakarongo mai ana. Kei te haere tonu i te whawhai. Um, kei te rapu tonu te rūnanga nui i te, i te mana, tētahi manatu, mātauranga, kaupapa, Māori. Um, kei te Ngana tonu, kia whakatūria ai tētahi Minita mō te reo Māori te take. Motuhake, ko Te Matakahuki, anei kua whakakotahi mai, ko Te Matakahuki te huinga mai o te kōhanga reo, te kura kaupapa Māori, kura ā-iwi, me ngā wānanga Māori e mahi ngātahi ana, ki te kōkiri atu ki te kāwanatanga mō ēnei kaupapa katoa. Ā, ana, ko, kei Te Rūnanga Nui o Ngā Kura Kaupapa Māori he tono ki te rōpū whakamana i te Tiriti. E noho tārewa ana tēnei, tērā i tēnei wā, Ai, whakamua. E ko tahi miniti e pēa toi ana. Nā, ko te... Oh, koenei, ko te whakahānga e whakau, anei ngā pau o te whakanohonoho whenua, ina, ko tēnei te rautaki i whae e, e te Pākehā, kia kia noho tāmi tātou, ko te hāhi, ko te karaitianatanga, ko te mātauranga, ko te whare paremata, ko te rāngai whakatairanga, uh, pāpāoho, ērā mea, me te ope taua. Oi, ai, whakamua. Nā reira, uh, ko mātou e ki ana, whakamahia ērā pau anō ki te whakakaha, ki te whakapakari i a tātou. Tirohia ngā tauranga atete. Ko te Kura Kaupapa Māori he tauranga atete. Ko te kōhanga reo, ko te Kura Kaupapa Māori, ko ngā wānanga, ko te moko, ko te mau moko, he tauranga atete. Tauranga ATT mō ngā hoa e whakarongo mai ana, ko te Sites of Resistance. Resistance kitea ki ngā tāmitanga a te Pākehā. Kei te whakatairanga tonu, kei te kōrero tonu. Āe, whakamua. Nā reira, e aha ana? Ko te whakamōkaitanga, ko te whakawāteatanga rānei? Waiho mā koutou. Anei ko te Kura Kaupapa Māori e, e, e, e, e whawhai ana o te whakawāteatanga. Āe, whakamua, Anei, Kura Kaupapa Māori Aho Matua he tauranga atete. Ko te Kura Kaupapa Māori Aho Matua e hari i te mea o te reo anake. Hoe no o te ngakau, te mauri, te mana me te wairua Māori. Tēnei mātou e mea ana, kokoraho atu ki ngā ariā mātauranga o te ao ki te uru, o te whakaako tamariki, o te whakamahinga o te mātauranga Māori, o te tirohanga Māori, whakapapa Māori, tikanga Māori, uara Māori. Whakaū i ngā ariā mātauranga Māori ki roto i ngā kura katoa, waiho ērā hei tūāpapa o ngā kawenga whakaako ā kaupapa Māori nei. Rite ki tēnei hui, kua whakaritea mai e e te Pāpā, e Joe, ā, e te Whaea, e Hīria. Ā, tēnei e meake ana, nā te punahā mātauranga ao Pākehā, tātou te Māori i patu, nā reira, mā te punaha mātauranga ao Māori tātou e whakarauora.